Wel, da ni yma yn rhithiol i lansio cyfrol gynta Geraint Roberts, sef Desg Lydan. Mae lansio unrhyw gyfrol yn, yn rhywbeth pwysig, ond mae lansio cyfrol gynta gan fardd yn rhywbeth arbennig. A dyna sy'n digwydd heddiw, lansio'r gyfrol, mae hi wedi cael ei chyhoeddi gan Baraddas, a mae hi awn i draw i'r pethau pwysig yn gyntaf, mae hi'n 7.95 ac yn werth bob ceiniog, a cyhoeddiadau Baraddas ac fe gewch chi brynu'r gyfrol ar wefan unrhyw siop lyfrau leol neu gewch chi gysylltu efo Bardas os gewch chi drafferthion yn y maes yna. Felly Geraint, llongyfarchiadau mawr i ti ar y gyfrol, mae hi'n gyfrol hardd i gychwyn, ond wrth gwrs y darn pwysica ydy'r hyn sydd o fewn y cloria. Mae llefydd yn bwysig iawn i ti yn y gyfrol ni yn sôn am Aberystwyth, ni'n sôn am Lambed, ni'n sôn am Gyfyrddin, ni'n sôn am Gwm Gwendraeth a hefyd Llanelli. Mae lot o lefydd yn dy hawlio di. Cwestiwn caled, pa un di'r lle pwysica?
Ie, mae nifer o, o lefydd yn, yn, yn, yn yn fywyd, yn bwysig iawn yn y fywyd, ond uh, fel deiryddwr, wrth gwrs, mae, mae llefydd yn bwysig uh, yn, yn, y gyfrol a mae tueddiad, felly, os oes yna batrwm y gwbl yn y gyfrol, wy'n symud o'r o'r cartre felly yn ardal Aberystwyth uh, i ble ydw i nawr ac i, uh, ac i lefydd a, a draws y byd ydw i gwir. Felly mae llefydd uh, yn bwysig, mae pobl yn bwysig, a mae digwyddiadau uh, hefyd yn bwysig uh, yn, yn, yn, yn gerddi. Um, ti wedi sôn am rhai llefydd fyna lle fi sy'n byw fel ardal Aberystwyth, y coleg yn Abertawe, um, Llanddarog yng Nghwm Gwendraeth, ar hyd y gaeau a Chwm Ffrwd a yng nghyffiniau Caerfyrddin. Ond llefydd y ddesg oedd y llefydd eraill, Lloni a Stumdano, megis Llanelli a, a, a, a Llambed yn benodol. Felly mae pob un ohonyn nhw uh, yn bwysig. Ond uh, ti'n bod yn rhyfedd iawn, fel ni'n mynd yn hun, yn dyfa, mae'r ardal enedigol yn cael lle mwy amlwg, a fi wedi teimlo hwnnw yn, yn hunan, felly, y blynyddoedd cyntaf yna, y wedi cael lle amlwg hefyd uh, uh, yn y gyfrol, fi'n credu.
Wel, fel mae pawb ohonoch chi yn gallu gweld, mae yna nifer ohonon ni wedi dod at yn gilydd. Mae Mererid Hopwood, Karen Owen. Ond yn gyntaf, dwi'n mynd i ofyn i Aneurin Caradog. Mae Aneurin Caradog yn aelod gwerthfawr a phwysig o Ysgol Farddol Caerfyrddin. A be sydd wedi mynd â dy ffansi di, Aneurin, yn y gyfrol yma? Wel, tu hwnt i'r gerdd anhygoel o wych, uh, Mawl i Aneurin Caradog, gan Geraint Roberts, uh, mae nifer o'r englynion wedi uh, taro sawl tant, a mae yna ma, na swmp o englynion um, crefftus, a fi wedi dewis rhyw bedwn neu bimp jyst i arddangos dawn uh, Geraint, achos fel cynganeddwr mae fe yn grefftwr fel sa'r cod sy'n gallu cael yr dovetail join uh, yn berffeth ac yn uh, ddestlus. Mae'r englyn cyntaf falle beth yw bardd uh, yn, uh, yn rhag ymadrodd bach da, felly fi'n credu. Un a wel y manylyn, un am weld yn y mynd di derfyn, un ydyw'n aros wedyn nes ei weld a'i lais ei hun. A wedyn fi'n credu bod um, yr englyn nesaf sydd y fi enghreiffdio, hoelen, a ddrws cegin tad cu, yn enghraifft o'r uh, hyn sy'n cael ei drafod yn yr englyn cyntaf, beth yw bardd. Mae Geraint yn gweld y pethau mawr yn y manion, falle. Hoelen, Ddoe ei fyd a'i ddefodau i oedd arni a'i ddiwrnod dan gotiau, ei chwiban cân ar ddrws cau a bachyn hongian beichiau. Mae gen i i gyd a rhyw fath o brofiad o aelodau'r teulu. Mae da ni dolc ar lechen enw'r tŷ ym Mhontypridd lle nath 'y nhad-cu fi yy wel rhacso yr en, enw'r tŷ ond mae, mae i ni wedi cadw'r tolc uh, rhacsiedig achos bod e'n uh, yn atgof anwyl ohono fe. Wedyn mae'r englyn um, cyfrinair yn berthnasol o ran oes ddata a diogelu data yn byd ni ynddo fe. Ond fel yn yr englyn yma, ni'n gweld rhywfaint o glasuroldeb cynganeddol, gallu geraint. Um, anyway, mae, I ni'n mynd nôl i'r gwersi gydag Alan Llwyd, gafodd e yn Llanddarog, cyn yr ysgol farddol, ac wrth gwrs mae Alan Llwyd falle yn dod dan ddylanwad clasuroldeb pobl fel William Llun. Felly, i ni'n gweld William Llun yn yr englyn yma, dwi'n teimlo. Cyfrinair. Rwy'n ddieithryn bob munud, a'r enw'n gyfrinach fy mywyd. Gair a rhif yw gŵr o hyd, gair a rhif yw'r gwir hefyd. Um, a mae'r unoliaeth hyfryd yna yn yr englyn, mae'n un crwn, crwn iawn. Ond na, uh, peidiwch chi a meddwl mai dim ond uh, uh, cynganeddwr clasurol dwys yw Geraint, achos mae dy fe lygad craff at ysgafnder hefyd. Mae fe'n hoff o golf, a mae hwnna'n cael i adlywyrchu yn un o'r englynion, bydd argraff golfiwr. Ond uh, i, bwynt, i bwysleisio i reiddiau fe yng Ngheredigion, Dwi wedi dewis uh, darllen y nesaf sef uh, bydd argraff cybydd, um, achos fe gofiwn ni mae nid, nid, nid yn cyhyddo Geraint o fod yn gybydd chwaith, ond uh, dyma'r englyn. Ymunodd y gymuned eleni fel un yn ei cholled, a'i gario e nôl ei gred i biwla heb ei waled. Um, a wedyn i gloi, uh, jyst i ddangos gymaint o fardd yw e. Ni wedi sôn am y crefftwr, yr, yr, yr, yr bar sy'n gweld y sgamder, y manylion bach uh, mawr hynny hefyd. Ond hefyd, fel delweddwr, um, nid dim ond cyngeneddwr, mae'n hawdd cyngeneddu mewn gwirionedd, y job yn anodd yw wneud sens o'r gynghanedd, yna fe, a barddoni. A mae'r englyn yma, ysgubor i fudiad y ffermwr ifanc yn Sir Gar, yn enghraifft wych o hynny. Ysgubor. Drwy iet hon daw cnydau'r tir, mae ei wal yn dal maeth y gweindir, stôr i waddol y doldir, a tho sync dros iaith y sir. Diolch. Wel, diolch yn fawr, Aneirin. Yeah. Uh, wyt ti wedi cael dy gyffelybu i William Llun o'r blaen? Geraint. Wel, mae llefydd yn bwysig iawn yn, yn yn draddodiad i fy'n amlwg, felly mae un lle arall dy fi nawr. Cwestiwn cyflym i roi ti ar y spot. Pa un o'r englynion yna? Mae gennau ddiddordeb i wybod be di barn pobl eraill, ond gennau hefyd ddiddordeb i wybod be, be di barn y bardd ei hun. Pa un o'r englynion yna ti fwyaf balch bod ti wedi sgwennu?
A beth yw bardd yn, uh, yn, uh, yn, yn teimlo bod fi wedi cyflawni rhywbeth gyda beth yw, beth yw bardd, ond fi'n credu hefyd bod yr uh, hoelen, uh, hoelen o drws uh, cegin datcu hefyd yn, uh, yn rhyw, rhyw wedwn ni rhyw gof sydd gyda ni o'r gorffennol. Dyw bobl ddim yn hongian i holl wardrob ar hoelen y dyddiau hyn. Ond gyda rhywun fel datcu oedd ei cot mas i'r ardd, yn gystal â'i â'i â chot cwrdd yy ar yr hoelen yna wrth gefn y gegin. Felly mae ryw mae hwnna'n yy ma' ryw hiraeth yn y yn yr englyn 'na hefyd. A diolch i ti Aneurin. Ia, diolch yn fawr. Mererid, wyt ti wedi cael cyfle i bori drwy'r gyfrol? Be sy wedi mynd â dy sylw di? Ie, wel mae'n amrywiaeth eang iawn o fesurau. Ni wedi clywed rhai o'r englynion, ac er mai wrth gwrs dim ond pedair llinell sydd mewn englyn, mae'n dipyn o gamp fel i ni i gyd sydd wedi trio sgwennu englyn yn gwybod i lunio ein crefftus, ac oedd y detholiad yna gan Erin yn rhoi blas ardderchog. Dwi wedi mynd am y cywyddau, gallen ni wedi dewis mesurau gwahanol, ond am dy fod ti, Geraint, yn gallu plethu cywydd mor dda, na pham ti'n cael gymaint o farciau da ar ar y talwrn. A dwi 'di mynd am un sy'n dwyn y teitl 'Deilen Olaf'. Yym, am ei bod hi falle yym, fel cerdd, yn gwau yr hen, hen, hen yr oesol gyda rhywbeth hollol fodern. Mae yna dwtsh bach o'r Llywarch Hen, hi hen eleni ganed, ond mae gyda ni hefyd sôn am darmac. Uh, ac ti yn llyfrenol yn gallu rhoi yn mewn delwedd go goncrid uh, rai o dy syniadau di. Ac, ac yn y gerdd hon, uh, ti'n llwyddo wneud ni cyn i darllen hi, um, hoffen i jyst diolch i ti am y gyfrol. Mae wedi dod ar amser rhagorol a nynne fan hyn yn yr ymynysu yma yn falch iawn o gael rhywbeth mor fendigedig i ddarllen. Ond diolch hefyd i ti am bod wedi agor drws yr ysgol farddol a chadw'r drws ar agor am mor hir, bysen i'n sicr ddim wedi cael cyfle i ddysgu cynganeddu, a mae hwnna wedi cyfoethogi mywyd i. Felly, athro go iawn wyt ti, Geraint, yn gwneud yn siŵr bod y ddisgyblion di'n cael cyfle, felly diolch am hwnna. Felly'r ddeilen olaf, os ga i ddarllen hwn, dwi'n meddwl bydd Bydd y ddaw 'na, gwerth y llyfr, y- yn siarad drosto'i hunan. Yy, fel hyn mae'n mynd. Anodd falle i ni ddychmygu achos ti 'di gosod hi yn y gaeaf a ninne nawr yn mwynhau haf erbyn hyn, hyfryd iawn. Ond fe ddaw'r gaeaf ac mae gobeith hyd yn oed yn y gaea. Ar y lôn hir eleni, mae deilen. Un hen yw hi. Yn gragen o wythiennau, ac ynddi y cochni'n cau. Y bioleg, mor fregus. Yn frai, ond eto ar frys trwy ragfyr yr awyr rydd a'i darmac a'r holl stormydd. A daw rhyw wynt yn ei dro, yn gadarn i'w hergydio. Oedi?

cyffelybu a mawrion ein lle yn, yn parhau, nid yn unig William Llun, ond mhm. rwan Llywarch Hen. Wan, Karen, uh, tybed pwy fydd i di yn mynd ar ei ôl. Ond da ni yn yr Ysgol Farddol yn falch iawn o Karen, da ni'n gallu i hawlio hi fel, fel cyn ddisgybl uh, llewyrchus tu hwnt. Mae bellach wedi gweld y gola ac wedi mynd nôl i'r gogledd, ond da ni yn dy groesawu di yn galonnog iawn, yn ôl i'n plith yn rhithiol fel petai. Felly, Karen, dwi yn meddwl bod ti wedi llunio rhyw gyfarchiad i Geraint, ydw i'n iawn? Wyt ti'n iawn. A ti'n be, yn yr, yn y teitl, yn heitl y gyfrol, da ni'n cofio mae desg lydan disgwyliadau ydy'r llinell gynghanedd gyflawn yn fanna. A'n cyfeirio at hen ysgol fach rhyd galad lle oedd uh, Geraint yn ddisgybl. A dwi'n meddwl yn y cyfnod yma o ymynysu a chau i fewn. Na'r gair llydan yna ydy'r gair pwysica ella um, ynglyn â'r holl beth, bod ni yn cadw yn gorfforol ddiogel, yn gorfforol ynysig, ond bod ni hefyd yn gallu mynd i unrhyw le da ni isio mynd pan da ni'n ymdrin y barddoniaeth a syniadau a does yna neb yn gallu cloi heini i fewn. Felly dyna'r syniad tu ôl i'r cyfarchiad yma, sydd ddim yn gaeth, mae gen i ofn, ond nid yw'n gaeth, nid yw'n gerdd meddyliwn byw dro, ond heddiw yma, um, mae'r syniad, dwi'n meddwl, yn bwysicach um, na'r na prif reola caeth heddiw yma. Mae'r wlad yma ar ei glinia, pob sir a chostau mawr, ac felly mae yna duedd cosbi'r bobl sy ar y llawr. Mae'r dreth yn dal i godi. Rhaid cau ysgolion bach a pheidio gwagio biniau er mwyn cyllideb iach. A rwan, mae yna berig y donu i gau yn llyfrgell ni, gan fygwth dwyn y geiriau a llais ein protest ni. Oherwydd rhaid bod ddistaw. Rhaid i ni ddallt yn lle a derbyn y toriadau sy'n dod o dyrrau'r dre. Ond na, darllenais unwaith mewn llyfr o straeon gwir, mae dim ond be sy hawsa wneith gwleidydd tymor hir. Mae'n hawdd targedu hamdden, mae'n rhwydd rhoi gordd i'r iaith, achos slogan pob un lecsiwn ydy iechyd, tai a gwaith. Ond heddiw, camgymeriad y siwt mewn swyddfa bell di bygwth y gwasanaethau sy'n gwneud yn byw yn well. Mae llyfrau yn agor llygaid i addysg sy'n parhau, ac mae llyfrau yn agor meddwl na fedar neb i gau. Llongychedau Geraint. Diolch yn fawr ti Caran, gwych, gwych iawn. Ia, diolch yn fawr. Agor llygaid addysg oedd, oedd Karen yn, yn deud fanna, a mae di cyfeirio yn barod at deitl y gyfrol, sef Desg Lydan. Pan dwi'n meddwl am ddesg lydan, dwi'n meddwl yn gynta am ddesg gwag, bod ti'n eistedd tu ôl i ddesg gwag a bod ti yn aros i'r syniadau ddod atat ti. Ond weithiau, dro arall, dwi'n meddwl am ddesg lydan ac yn llawn papurau dy holl gynnyrch di a bod ti'n gorfod dethol a didol pa rei i roi at y gyfrol. Pam dewis y teitl arbennig yma? Wel, un o'r lluniau cyntaf o'n i fel, fel plentyn uh, ysgol, tua 4 neu 5 mlwydd oed, oedd y llun yma, fel o'n nhw'n neud y dyddiau hynny, o'n nhw'n rhoi plentyn tu ôl i ryw ddesg fawr a, a tynnu'r llun, a mewn rhyw focs yn rhywle gen i fan hyn, mae'r llun hwnnw. Ac uh, rhai blynyddoedd yn ôl, sgwennes i'r gerdd yma i, i ddau ffrind i fi, a buodd farw uh, mewn damwen, damweiniau, dwi'n dweud, damweiniau car Ernest a, a Hywel, a sgwennes i gerdd iddyn nhw, ac o'n i'n meddwl am mi, am, o'n nhw wedi cael yr un ddesg lydan, a o'n i wedi gael, yn dyfa, ond oedd bywyd ddim wedi bod yn, yn deg iddyn nhw. Felly oedd i desg lydan nhw, fel wedodd Karen, oedd, oedd y, y gerdd yn cynnwys y llinell yn un ddesg lydan o, o ddisgwyliadau, a dyna beth yw'r ddesg pan ych chi'n bimp oed, yn y fe, mae yna ddisgwyliadau mawr a rieni, gan, gan rieni, gan y gymuned, gan yr athrawon ac yn y blaen. A, a fel yna ni'n gweld y, y, y desg lydan. Edrych yn ôl erbyn hyn, yn dyfa, wy'n ffodus iawn uh, wedi cael gyrfa ym myd addysg, a mae'n ddesgu wedi bod yn, uh, yn llawn dop hefyd o bethau, ond uh, wedi cael y cyfle i deithio, cyfle na gafodd yn ffrindiau i, uh, a hefyd y blynyddoedd na chafodd uh, yn, yn ffrindiau i. Ac um, ar ddechrau'r gyfrol, fe sgwennes i hirathoddaid newydd ar gyfer y gyfrol sydd yn disgrifio uh, o bosib yn ddesg le da ni yn dyfa. Ac mae'r ddesg yna wrth gwrs dal i fod uh, yn, dylan, yn dylanwadu arna i. A dyna uh, fi'n teimlo'r ddesg yna sydd yn mynd i hela fi ôl y pensil yna uh, ambell i noson a, a sgwennu ambell i gerdd. Felly, o'n i'n teimlo bod desg lydan felly yn crynhoi, fel o'n i wedi dangos hwnna felly, uh, uh, yn oes i gyd felly, uh, o'n bryn tyndod i, i hyd yn awr yn dyfa. Wel, allan ni fynd i nifer o gyfeiriadau, ond dwi yn mynd i, uh, i wahodd pobl wrth gwrs i brynu'r gyfrol i, i ddarllen mwy, ond dwi'n mynd i adael i ti Geraint ddewis un gerdd i, i, i ddatgan i, i'r byd a'r betws. Uh, a pa gerdd wyt ti wedi mynd ar ei hôl i? Ie, wedi dewis um, y gerdd cuddio achos um, fel soniais i ar y cychwyn, mae'n cyfeirio at, at berson, sef Ewyth yr Yfi a, a laddwyd yn y rhyfel mawr. Mae Ewyll oedd gyda llaw, oedd hyd yn oed yn dad, fel y plentyn ifanca yn y teulu ddim erioed wedi gyfarfod, ige, fe oedd y rhynna. Mae sôn am leoliad, lle, uh, a, a hefyd, wrth gwrs, y digwyddiad, uh, sef, sef yr ymweliad uh, ar fai, ar fedi'r pedwerydd uh, 2018, uh, gyda'r fynwent yma uh, yn, yn, yn Ffrainc. Cuddio. Wal unig yw can mlynedd, a gwag fu heb garreg fedd, yn awel hen gyneua er wai tair fis onar twa. Yn cwe yn celi mae gwên collier ei fyd gwell ar trafod ger, Un heb weld ei blantos bach na'i geiniau hamgenach. Heibio'r wal a'r naddu brau, rhosynnod a rhes enwau. Rwy'n clywed y bwledi heddiw'n uwch o'n rhengoedd ni. Trwy'r panel, sŵn magnelau ein hoes hyll sydd yn nesáu. Ac i lais heb wain i'w gledd, Yn oerach mae'r anwiredd. Clywn rhethreg o bob pegwn yn un floedd mewn lle fel hwn, a gynnau angau yn hel yr ifanc draw i ryfel. Yng ngwacter y pileri, a thrwy waedd fy ewythr yr i, di-dostyr yw'r cur cyhyd y bai ar gwastraff bywyd. ac mewn canrif a'i rhifau, cofio naf, nid cyfiawnhau.
Fel ardderchog, ac os nad ydy hynny wedi ysbrydoli pobl i fynd ati i brynu'r gyfrol, fydden ni'n synnu yn fawr iawn. O, da ni wedi dod i derfyn y lansiad. Mae yna englyn wedi dod fewn gan un arall o aelodau'r Ysgol Farddol, sef Aled Evans. I dy gyfarch di Geraint, hon yw'r awen am genach. Yn deall bod deiar dynerach, hwn yw bardd y geiriau bach. asiantaethau y gweld lletach ac yn sicr mi wyt ti yn gweld yn lletach drwy drwy'r cerddi yma i gyd sy yn dy esglydan felly ga i dy longyfarch di yn galonnog Geraint unwaith eto ar gyhoeddi'r gyfrol ac annog pawb i fynd ati ar y gwefannau